A dyma ni, elodau o cangen Merched y Fawr, Ffynnon Groes. A ni mas i'n joio! A dyma ni, elodau o cangen Merched y Wawr, Ffynnon Groes. Bethan, Mandy, Elin a Rhian. A ni mas i'n joio! Ond wrth gwrs, wrth fwynhau, byddwn hefyd yn cadw'n driw i un o amcanion Merched y Wawr, sef hyrwyddo diwylliant Cymraeg ac addysg yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg. Buodd Rachel, James a finne yn ffodus iawn i cael ein gofyn i mewn i siarad â'r plant ynglŷn â'r llyfre wen i yn darllen pan wen i'n blant, a pleser oedd gweld bod y plant, er yn yr oes digidol a electroneg yn dal i fwynhau darllen llyfr. Ers blynydde bellach, mae Merched y Wawr Ffynnon yn Groes yn cyflwynio tarian a'r tocyn llyfr i'r disgybl sydd wedi hyrwyddo'r Gymreictod a datblygu'r ethos Gymraeg yn yr ysgol. Mae cyflwyno'r tarian ferched yn bwysig, dw i'n meddwl, i ni'n meithrin hyder mewn plant ysgol gynradd i fod yn hyderus i siarad Cymraeg, iddyn nhw cael yym. bod yn hapus i siarad yn naturiol yn yr iard yr ysgol ac hefyd gyda'u cartrefi, ambell waith yn Saesneg, ond os 'dyn nhw'n gwybod ac yn deall bod siarad y Gymraeg yn mynd agor diwylliant hollol yym eang iddon nhw, iddon nhw fyn mlan i'r ysgol uwchradd ac fod yn ran o gymuned Gymraeg, mae fe mor bwysig. O diolch os mae e'n rhwydd iawn i blentyn, os oes ddeg o blant 'da chi'n ysgol, i gyd yn siarad Cymraeg, a mae un plentyn Saesneg yn dod mewn, mae'n rhwydd iawn i newid yr iaith i Saesneg. So mae isie plant cryf i i gynnal y sgwrs yn Gymraeg a troi'r plentyn Saesneg, a mae hwnna'n gallu digwydd. A dwi'n gwybod mae e wedi digwydd sawl gwaith, a 'na pleser yw e i fi i weld plentyn yn dod i'r cownter y siop, wel dim yn blentyn, yn oedolyn, wedi dod o cartref di-Gymraeg, yn siarad Cymraeg 'da fi, achos bod e wedi dod miwn trwy'r o'r ethos o fod yn ysgol Gymraeg, a'r awyrgylch Cymraeg a yr ardal Cymraeg. Ie dwi'n meddwl bod 'na'n dda wedyn i i'r y plentyn i ddysgu rieni 'fyd achos ma' rieni'n gweld e'n siarad Cymra'g ma' fe'n byw mewn ardal Gymra'g a ma' nw'n meddwl wel bydde neis iawn bydde ni'n 'llu siarad yr iaith... Ie. ...'na 'fyd a ma' nw'n mae'n helpu nhw 'fyd on'd yw e? A dangos bod e'n iaith fyw. Dim iaith llyfre a gw- iaith y dosbarth ond bo' ni'n byw e bob dydd. Iaith Wales Wales Ie. Hmm. A ma' rhai... A shwmai? Rhai rieni yn neud e Effaith ti'n neud e i ddysgu Cymraeg nw. Odyn ti'n iawn. Odi mae ddim yn un peth da. Hmm. Odi ma' Gymrag yn yn yy ma' cymwystereg Cymrag wedyn trw ysgolion uwchradd yn r- agor dryse eang i blant wedyn mewn swyddi yn y dyfodol. Odi. A ma' hwnna'n dod o beth fydde ni fel Merched y Wawr wedi annog y plant yma yn ein ysgol gynradd lleol ni a bydden ni'n mwy na hapus i obeithio bydde hwnna'n meithrin iddyn nhw i flaen i'r dyfodol. Odyn. Fel i ni'n annog pob rhan o diwylliant Cymraeg, i ni'n i ni'n cynorthwyo'r Ysgol Feithrin, um, un, unrhyw beth sy'n mlaen, a maen nhw eisiau help yn y gymuned, i ni na yn barod i helpu nhw. Wastod. Mm. I ni hefyd, bob Nadolig, wel, mis Tachwedd i ni'n neud e, ma' bob aelod yn do' mewn â eitem ar gyfer hamper. A'n amal iawn mae e'n troi mas i fo' yn dwy ne' dair hamper, a ni'n roid e i'r ysgol feithrin wedyn a ma' nhw'n rafflo fe i godi arian i'r ysgol bob blwyddyn. Ma' hwnna 'di bod yn digwydd ers blynydde nawr bellach. Mae'n bwysig bod ni'n dangos bod y Cymraeg, yr iaith Gymraeg, yn iaith fyw y gymuned a nid dim ond Cymraeg yn y dosbarth. Mae'n bwysig i wobrwyo ymdrech y disgyblion. Mae hefyd yn bwysig i gadw cysylltiad gyda'r ysgol a'r ysgol feithrin. Ac mae'n hollol bwysig cadw, creu a cadw ethos Gymraeg o fewn ein cymdeithaseg.